Gũcera. Eh, ithe. Kũrĩ atĩa? Gũtirĩ na haro. Mhm. Gũtirĩ mboco na nge. Mhm. Kwĩ na thayũ. Kwĩ thayũ. Eh. Niĩ na niĩ reke njuge ndĩ thayũ. Eh. Na nĩ njithĩtie wega. Mhm. Ah, na ũmatho wakwa. Eh. Na ũrĩ mũtho. Eh. Ah, nĩ ũma na ũmithio. Kaĩ kwĩra ciana nĩ ũhũthũ mũtu. Eh. Na ndiũĩ kana nĩ ngwĩraga hĩndĩ ĩrĩa niĩ ndathire ũthoni-rĩ. Eh. ndagĩtwarwo nĩ andũ aitũ makangũranĩre rĩ Eh, he mũthuri ndakorire kuo ĩ mhm, Eh, na mũthuri ũcio rĩ mhm, eh, agĩkĩndora mhm. ndiarĩ mwari ũũ ndĩ mwari Eh. Wa- warĩ o mũraihu no wariĩ no wari ndiakĩrĩ naguo ũcio nĩ mũndũ wĩyendagĩra Eh, eh. rĩu rĩrĩa ndamũkorire rĩ Eh, Eh, agĩkĩnjĩra nĩ weka wega Eh, tondũ ah, nĩ ũkĩonete mũirĩtu gũkũ gwitũ mhm, kĩndũ kũrĩ mũ- mwanake ũyũ rĩ eh, ngwenda gũkũria rĩ wĩna cia gũtũhe eh, cia kũhe eh, cia gũtũhe eh, nĩ tondũ mũtu- mũ- ah, ah, mũ- mũtumia akiumaga ndĩa eh. Eh, cia kũracia ĩĩ, cia kũhe mwana witũ ĩĩ, na cia gwĩtanga ĩĩ, ndandakĩũĩ ĩĩ. Ndũĩ nĩho- nĩhakoragwo na cia rĩu gũtanga. ndagarie kũrikĩria rĩ Ĩĩ, cia gũitanga harĩa iroka ngaigua atĩrĩrĩ Eh. no hikie mũndũ oke gwakwa aitangage agaitange Ah, aitangi nĩ magĩũkire nawe ndũĩ nĩ citangagwo aitangi rĩ Eh, nĩ mokire Eh. na to gũitanga ona gũki- eh, eh, gũthũkia na kĩ eh, no ndakĩririkana ciugo iria rĩ eh, na ndaririkana nĩ niĩ ndaigĩire na kanua gakwa rĩ eh, ngakiuga gũkĩhora ngakiuga atĩrĩrĩ eh, we mũrũ wa mũthoni rĩ eh. rĩa mbere nĩ ũkirĩrĩ ũkirĩrĩirie ũkirĩrĩirie Ĩĩ. tondũ gakĩoha rĩ nĩ kamenyaga ũrĩa karĩina nĩtĩguo gagĩkĩragwo Ĩĩ. nĩkamenyaga ũrĩa karĩina Ĩĩ. ndikĩrĩ na kaũndũ kana Aha. ah, no horeire Ĩĩ. kĩndũ kũrĩ no atĩ ah, ndanakwĩra bũrũri ũyũ nĩ wa ngai ũkoyo Ĩĩ. Ũrĩ ndeto nyingĩ ti ũndũ riita njega, Ĩĩ, ĩĩ. na ũrĩ ndeto nyingĩ Ĩĩ. cingĩgũthekia, Mhm. ĩ ũkahoke iniũrũ ta ndara. Nani nĩ wendete gũthekia mũno. Kana wathiĩ handũ wethikĩra ũguo rĩ, Ĩĩ. wĩ wika rĩ, Ĩĩ. ah, ũgagĩtheka ũgakiuga ta ũrĩa kĩrĩkanĩro kiugaga atĩ, gũtheka nĩ ndawa ya mahĩ, Ĩĩ, ya mahĩndĩ. nĩ ndawa ya mahĩndĩ. Ĩĩ. Ngwĩka ũguo mũthenya ũmwe rĩ, Mhm. ngacera mũciĩ kwa mũthuri mũrata. Ehe. ndacera kuo-rĩ Eh, eh, mũtumia wake-rĩ gũkũ bũrũri ũyũ wa nĩ gũkũ Amerika. gũkũ amerika ĩno Eh, mũtumia wake-rĩ mhm, ah, agatũthondekera cai eh, agacoka agatũtiga harĩa metha-inĩ eh, na tũirĩtu twake tũtũ eh, twĩrĩ kamwe-rĩ eh. nĩ ka mĩaka ikũmi na ĩtatũ ũguo Ĩĩ. na kau kangĩ ikũmi na ĩtano Ĩĩ. rĩu karĩa kamwe rĩ nĩ ũrakĩona nĩ kagima na gaka rĩ no Ĩĩ. kagima rĩ Ĩĩ. no rĩu we nĩ ũkĩũĩ ciana cia gũkũ Ĩĩ. mũtumia rĩ agĩcoka riko no hĩndĩ ĩyo nĩ atũrehera mũgate haha Ĩĩ. na atũrehera indo ingĩ cia gũkĩrĩa Ĩĩ. na agĩtwĩra na agĩtũrehera thiagĩ na agĩtũrehera njũgũ ĩno cia kũhaka peanut butter Ĩĩ. kĩrĩa gũkemia cia mĩthemba yo Ĩĩ.

kairĩtu gaka kamwe-rĩ Mhm. nĩgokĩire Eh, ngwĩciria gathire kahinda eh, itananjia gũtona eh, rĩu gagĩcoka gũcoka-rĩ mhm, gagĩũka gakĩmaka mũno eh. ndaiguire mwana ũrĩa njũria atĩrĩrĩ nũ warĩa mũgate ũyũ wa mbere Wa mbere. ĩni tondire ya mbere harĩa Ĩno- ĩno ya mbere biũ? ĩni

Ĩndikĩte ũthiũ ĩ. Eh, Na tothi ĩ. eh, tũnyitithanĩrie. Nginya. Tũkĩnyit. Tũkĩnyitirwo gani. Eh, Ngĩkera nĩ niĩ. Gakĩmaka. Nĩna kandora ũguo gakĩmaka. eh, Ngĩkua kathũrirwo kuma tarĩ ya mũgate ũyũ. No ngĩcoka ngĩririkana atĩrĩrĩ. eh, Kiuga haha ona nĩwe waga mũtwe tondũ rĩrĩ mũgate ũyũ mũciĩ gwaku rĩ ũrĩagwo nĩ Asia. eh. Eh, Tija tiriri. Kadu ina watho. eh, Eh, kadu ina watho guku. mhm, We. Kairitu gakindira riu ngikoria kai ne kamahitia. Gakindira aca. Ndune kamahitia no nwahitia muno. eh, Tondu mugate ucio ri nduriagwo. eh. Ucio wa muico na muico uria niguo riagwo wi wamo. Wĩ wa mũico. No na ti kuria turiaga kaingi. Eh, Tuthiagira nyoni.

nĩ gatingiagĩrĩrwo mũno Ĩĩ. nĩ ũthuri wakwa Ĩĩ. angĩkorwo Ĩĩ. ndingĩmenya kĩ ndũngĩmenya ũhoro wa ngunĩko ya mũgate ngunĩke- ngunĩko ya mũgate na irio cia na nyoni irio cia nyoni Ĩĩ. ũyũ bũrũri maũndũ marĩa wananyonia na to we wika Ai, nĩ ũtuonagia maũndũ maingĩ mũno ndakwĩra niĩ ndekire ũguo ĩ Mhm, ngĩthiĩ ngĩthiĩ bata mhm. kana ngĩthi gwĩteithia Eh, ndaingĩra ndaingĩra bathroom rĩ Mm. ngĩgĩ- ngĩgĩ- ngĩkĩrĩkia ũrĩa ndekaga aha. na githĩ mũndũ ona ndakĩhũgũraga Eh. ngĩrũgama ũguo rĩ Mhm. maĩ ngĩigua nĩ maburacire na ona tiga gũkũburaci Eh. ona matanamba kũburaci rĩ ndarĩkia rĩ niĩ ndiamenyire nĩ ha ndahutirie ndia- ndia- ona ndiahutĩtie handũ Aha.

Rĩu hĩndĩ ĩyo nginya nĩ ndanyitwo nĩ gathithino gacaga kawoko kuma ndĩrakwĩra ngĩrũgama hau ũguo rĩ Eh. rĩu rĩu ngĩcoki- ngĩ- ngĩcokia nguo rĩ Ehe. nĩ nda- nĩ ndaiguĩte ta ngũthithina Ehe. no rĩrĩa ndacokire ndamenya ũrĩa Ngĩgetha kangĩcoke ringe thikũ. Na ndũthiĩ kuoria. Atĩrĩrĩ, ndiĩ thiĩ kũria, no rĩu githĩ ndiagĩthoma nĩ kũrĩ cioro cia cia mũthemba ũcio tondũ rĩu kĩ- no igua kĩambire kĩa flash Ĩĩ, ona gĩtinahe kanya Ĩĩ. ga kũmenya ũrĩa ndeka ĩĩ, gĩacoka kĩndathambio Ehe. na tũmaĩ nĩ tũhiũ ti tũhehu ehe.